Dass ass sécherlech eng Chance. Ech hu probéiert elo e bëssen meng Vue ze analyséiere mat dem Bléck vun de Barrièren. Wou si Barrièren, wou erliewen eis Schüler Barrièren, fir d'Schoulsproochen ze léieren. An do ginn et ganz sécher strukturell Grënn, an déi goufen hei, besonnesch vum Fernand Fehlen, och ganz kloer duergeluecht. Do ginn et, do spillt déi eenzel Sprooch eng ganz wichteg Roll. Ech wéilt awer dono och nach e bësse méi agoen an éischter Barrièren op sozial-kommunikativem a pedagogeschem Niveau, déi awer matenaneren zesummenhänken. Wa mer kucken, wou elo strukturell Barrièrë sinn, dat ass gesot ginn, dat ass ganz kloer scho mol d'Alphabetiséierung op Däitsch. Dozou ass elo net vill méi ze soen, wéi dat, wat gesot ginn ass. Dann hu mer e Passage vum Fondamental an de Post-Primaire. Do ass dat Däitscht fir eng ganz Partie Schüler, déi net eng germanesch Sprooch als Mammesprooch hunn, de Facteur, dee ganz dacks zu enger zu enger Separatioun an eng manner nobel Filière, géing de Bourdieu soen, féiert, also dat heescht an en en an déi Filièrë vum Lycée technique, déi net. déi letztendlech net op eng akademesch Carrière kënne féieren, a mir hu fir vill, oder net vill, mä fir eng Rei Lëtzebuerger Kanner do och déi éischt Barrière vum Franséischen, an déi gëtt amplifiéiert an deem Moment am klasseschen Lycée, wou dann déi net sproochlech Fächer op Franséisch ënnerriicht ginn. Dat si strukturell Barrièren, wou et ganz sécher och strukturell Äntwerte ginn. Déi eng Äntwert ass, an déi Lénk vertrëtt dat zënter Joren, déi Idee vun enger Gemeinschaftsschoul, vun engem Tronc commun, wou all Kanner gemeinsam léieren, bis zu deem Moment, wou se dann am Alter vu 16 Joer géinge sech fir déi eng oder aner Beruffsorientéierung decidéieren. An et schwätzt och fir d'Iddi vum Lëtzebuergeschen als strukturell gesinn als Alphabetiséierungssprooch, well et déi Sprooch ass, déi effektiv Verbindungssprooch vun de Schüler ass, als playground language quasi fungiert. Mee ech menge wa mer, ech mengen als als Pädagogin, als Léierin, wa mer, datt déi Diskussioun enorm wichteg ass an eng Grondviraussetzung ass, mee datt mer musse méi déif kucke goen, wa mer wierklech wëlle Barrièren ophiewen, datt. menger Meenung net nëmmen d'Fro, wat fir eng Sprooch geléiert gëtt, mee och wéi d'Kanner a u wat fir e Register vun der Sprooch a mat wat fir enge Register vun der Sprooch se un d'Sprooche vun der Schoul erugefouert ginn. Do si mer erëm bei der Bildungssprooch, déi d'Sprooch vun der Schoul ass, déi eng. eng akademesch Sprooch ass, déi letztendlech op akademesch Carrièren och zielt. An dat heescht, déi Kanner, déi. elo net als net als Familljesprooch Lëtzebuergesch hunn, an ech menge Lëtzebuerger am Fondamental si mer elo bei 38 Prozent, déi net, Quatsch, net Lëtzebuerger, mee Kanner, déi Lëtzebuergesch als éischt Familljesprooch hunn, déi ginn zousätzlech nach mat Regësteren an Ausdrocksweisen an awer och Referenzen zur Welt konfrontéiert, déi dem Schoulkader eege sinn. Dat heescht, si musse sech verschafen en Zougang zu enger Friemsprooch oder Zweet oder Drëttsprooch, en Zougang zu enger Schoulsprooch oder eng der Endosprooch schoul, wéi d'Sonja dat gesot huet, déi, dat ass, dat ass eng ganz speziell Sprooch, an och den Zougang zur Schrëftlechkeet, also zum Léieren, Liesen a Schreiwe léieren. A wann ee elo kuckt, wat fir eng Kanner do besonnesch Schwieregkeeten hunn, da sinn dat Kanner, déi natierlech aner Familljesproochen hu wéi dat Däitscht oder dat Lëtzebuergescht, mee net nëmmen. An do läit vläit och d'Schwieregkeet, dat si virun allem Kanner, déi sech net kënne mat de Repèrë vun der Schoul als Bildungsinstitutioun identifizéieren, ganz banal, wou et keng Traditioun vum Virliesen doheem gëtt, wou d'Kanner net grad Bildungsfernseh kucken, mee mat anere Saachen an de Medie konfrontéiert sinn. wou vläicht sonndes kee Muséesbesuch usteet oder Theaterstécker gekuckt ginn oder Gesellschaftsspiller gespillt ginn. Ech menge mir kënnen eis dat virstellen. Mir si beim Bildungsbürgertum. Dat sinn effektiv Froen elo, déi mir elo kéinten nach weider diskutéieren. Ech maache mech kuerz.